Bu gün nesip edenden işgär gyzlarymyň üç tança agzyny bekläp duran, hä, azjyk ekeniňiz bu gün agyz bekläni hitirlik edip içsin agyz açar äkitdim. Nirä-äkidenimem özüňiz bilýäňiz, aýtmakam, hurma kafeýa äkitdim. Görşüňiz ýaly, gabadynjanly kibirtäp duran salat zakaz etdim. Etli çöreksiz bolmaz, meň gyzlam etli çöregi gowy görýär. Mantynyam özüňiz bilýäňiz, hurma baryp manty iýmän gaýtsaň gelşigi bolanok. Aý, içilen çaýyň-a sany-sajagok, mini-fitjallyk on sany, kola. Karoçi nämçi sanaýan? Eýýäm bärde sanamakam güşşi gelip manty ýaplap ýatyra. Siz uje görüp başlan bolsaňyz laýkyňyzy goýuň. Komentariýaňyzy ýazyň. Karoçi onuň iň soňunda şody görkezjek bolýan men. Adam başyna bir sany merjimek almyşdyr hurmaň merjimegem gowudyr. Ýumşajyk gitýär bir hili içinde kibirdäp duran zady ýokdur hurmaň merjimeginiň. Mantysyna öwüp oturmaýyn hemmejaňyz bilýäňiz. Bärde eýýäm güler ýüzli, nurana ýüzli klasdaşym geldi, maňa kabul bolsun diýen bolýar, mugt nahar diýen bolýar, maňa şu taýda ýylgyryp, Noş bolsun, klasdaş! Eýýäm gyzlam adam başyna bir sanakka kapuçino, kofe zakaz etdiler, sebäbi gyzlam ir geldi, iýip-içip boldular. Adam başyna bir kapuçino içdiňiz, ýene näme içdiňiz-aý şo taýda? Tort barynam ýapladyňyz öýtýän hä? Batyram ştaýda kapuçinosyny içen bolýada. Aah, waý gowudygyny diýenmele ýok bolaýda Batyr. A, ine bu sliwkaly torty. Buna dadyk görenler bilýändir, dadyk görmedikler hökman dadyk görsün. Başga ýerde bun ýaly tagamy ýok tortuň. Bul başga tort, muny aýdyp oturmak gerek däl. Ondan hojaga şirde fruktowy bul tort, bunymyz obyşny tort. Obyçnja tort bildigiň. Ýöne ýaňka sliwkaly tort bilen bu mazgi torta taý geljek tort ýok. Kelläňi işlet diýä diýä. Batyr sen mundan beter kelläňi işlese biz çydamarys diýip öňünden torty şeýdip alak gat deýin öz gyznamyň öňüne geçireýin soňra oňa çen içine serediň içine içine durşy bilen hot munam alýadany meň kelläm gowy işlemeli diýýädany meň öz gyzjam öz öňünde goýýa ana Onam öňüme geçiriň-de, hemme zady men iýjek-diýip ýaşdaýy-da, Lälik-dä. Onuň eýleki gyzlaram Sen iý, biz belany ýelleýädänim, beýleki torpdaram şdaýy-da, haýdap meň çagamyň öňüne süýşürýärler. Ana, meň gyzjam iýýär-şdaýy-da, şeýdip. Hawa, men erbet, erbet alalaýan men. Hemme torty şeýdip Güşşüň öňüne süýşürdik. Ana, iýýär bu-da. Bir iýýär, bir iýýär, Güşşi bar-a ýöne şu semirejek bolup iýip oturýar, soňam arasynda fruktowy çaý içýär. Mugt bolansoň bir çaý baby zakaz etdiler bu günlaý göräýdä özleri şo ötdeler bolsa onça fruktowy çaý içmeýär şularlaý mugt bolansoň içýärler şeýdip hum bärdede guş şeýdip biri jykyrdadyp jykyrdadyp güldürýär muny biri bir zat diýendirda hany aý ýöne muňa gygyrsaňam gülüp Dur ýaly hiç hili haýry ýoga. Soň bärde Batyr haýdap klient alýa o klientam men aýkadan görýän nä ol oň ştadýogyn aýkadan gören bolsaň onda iki ýüz ýigrimden etýamasam iki ýüz elli genje diýip ştaýdog enejä şeý diýip otyrda idýanam süýtlaş geldi süýtlaşam iýdog baý bu atyldyňyzow siz şowundaý süýt Aý munam guşşyp ýatyra. Agyýda eke sen agzat seredip emizädiň guşşyň ýedirip bolupsyňa beýlekilere ýedirmänsiň diýmäň beýlekileňem iýip otyr ýöne guşşyny kamera alyp bolansoň men diňe guşşyny alýan beýlekilem kamera bolanok almak bolanokda kamera Anaş daýza şot geldi açylanok açylan aç ana açyldy şot şot geldi şot ana näçe boldy şot. Nä görnenokgy? Mutly görünýälegy. Hany, alty ýüz, alty ýüz segsen sekiz manat. Ana, alty ýüz ýigrimi bäş manat çykypdyr, prosent goşupdyrlar işgärler hyzmat etdi diýibem alty ýüz segsen sekiz manat çykdy. Hana, şöt, opşi. Boldumy? Baryň. Ana, şonça zat diýseňem alty ýüz segsen manat çykypdyr. Aeroportda haýsy adamlardan gaçmaly? Dykgatly diňläň, köne studentler, beýdip geçjek bolup oturmaň, sizem diňläň. Может siz duşan dälsiňiz şun ýaly situasiýa. Bir gezek aeroportda otyryn, Pekinde. O wagtda men täze student, bäş mi alty aý Hytaýda ýaňy bir. Ýanyma bir garryja adam gelýär, ýüregim awap otyraýmaly oňa. Geldi-de, Gyzym jan diýdi, şu telefonym döwüldimi diýdimi, no telefony öçdi. Şony diýdi, seň telefonyňa goý birine jaň edäýin-dä diýdi. Menem täze student-ä, bilmedik syradym hytaýça welin, iňlisçele-dä bärden. Menem aýtdym, ynha, etdirerin saňa diýdim. Onda diýdi, seň özüňkiden jaň edäýin-dä diýdi, menem ýok, bagyşlaň. Hä, hä etdim-de geçip gitdim. Özleri-ä hä-hä edýärler-ä, sizem şeýdipjik-ä geçip gidiň. Telefonyňyzy beräýmäň. Ýa ogurlap gider. Bolýa, aeroporta gaçyp gitmez diýersiňiz. Bir ýerik jaň etdi-de, moşenniçestvo etdi-de. Kimiň telefony? Siziň telefonyňyz. Kimiň nomeri? Siziň nomeriňiz. Etmäň şon ýaly zatlardan. Häzirräk boluň. Bermäň hiç kime telefonyňyzy. Ýüregiňizi awatjak bolup oturmaň, siz Türkmenistanda däl. Daže şu wagt o taýdada hemme kişä ynanyp bolanok. Şoň üçin häzirräk boluň. Tim boli bärde oçin strogo. Nu prawilalar strogodyr. Hiç kime dokaz edibilmeýäňiz siz. Tak şda häzirräk boluň, dykatly. Ripostçyk etmegem ýatdan çykarmaň, goý dostlaryňyz görsün. Häzirräk bolsunlar. Siziňem towuklaryňyz ýumurtgalaryny iýýärmi? Eger-de towuklaryňyz ýumurtgany iýýän bolsa, onda size bäş sany usul aýdyp geçjek we wideonam soňuna çenli göreli. Şu bäş sany usuly ýerine ýetirseňiz, ýüz prosent kepillik geçýän men siziň towuklaryňyzyň öz ýumurtgalaryny iýmejegine. Etmeli işleriňizden ilkinjisi, ýagny siziň towuklaryňyzyň höwürtgesi ýok bolup, şunuň ýalak daşynda-da ýumurtga berýän bolsa, Ýumurtgany iýmäni öwrenen towuk gözüniň alyny boldumy, her haçan iýer durar. Birinji edilmeli-de şular ýaly bir höwürtge gerek, boldugyça da ýapyk bolsun, gizlin bolsun. Towuklar ýumurtgany görmez ýaly. Eger-de towuklaryňyza başaryp öwredip bilseňiz, onda höwürtgeleri ýokardan goýuň. Haçan-da ýumurtgany ýokarda berseler, onda ýaňky iýýän towugymyz görmez we şeýdip ýumurtgaň öňüni alyp bilersiňiz, ýagny iýmezliginiň öňüni alyp bilersiňiz. Ikinji usulymyz, haýsy towumyzy ýumurtgany iýendigini öwrenmeli we tutup şony karantine geçirmeli. Karantine geçirmegimiziň maksadymyz towumyz ýadyndan çykarmaly, ýagny ýumurtga iýmäni öwrenendigini birnäçe günden soň ýadyndan çykar, ýenedem soňra yzyna getirip goýup biler. Üçünji usulymyz, ýaňky iki sany usuly ulandyk bilen täsir etmedi, netijänem görmedik diýenimiz bolsa, şular ýaly pyçak alýas we oda tutup gyzdyranymyzdan soňra, towumyzyň jürnüňini aýyrýas. Ýagny, ýiti ýerini aýyranymyzdan soňra, towuk ýumurtganyň daşyny, gabygyny döwüp bilmez we şonluk bilenem iýmesini goýar. Dördünji usulymyz bolsa, towuklarymyza şular ýalaky açky geýdirýäs. Ýagny, haýsy towugymyz ýumurtgany iýýän bolsa, Şoňa açkyjyny geýdirýäs bilen ýaňky towumyz ýumurtga iýmesi galar. Bäşinji usulymyz, hälki gyzdyryp goýan pyçagymyz indi-ä sowandyr. Elimize alýas we bokurdana münüp, gül ýalyçak buglama palaw edýäs. Salam hemmelere men Gözel bu wideoda men siz bilen Türkmenistanda edip biljek emma Amerikada edip bilmejek üç zadyňyzy gürrüň bermek isleýän. Wideo laýk basmak, kommentariý ýazmak we paýdajyga basyp meni gollamagy unutmaň, geliň onda başlalyň! Türkmenistanda edip biljek, emma Amerikada edip bilmejek birinji zadyňyz, ilki bilen islän wagtyňyz goňşyňyza gidip oturyp çaý içip gyýbat edip bilýäňiz, emma Amerikada hemme kişi başagaý, siz bilen oturmaga, çaý içmäge hiç kimiň wagty ýok, şoň üçin goňşular bilen gatnaşanoklar. Ikinji, islän wagtyňyz Türkmenistanda ýere saçak ýazyp, islän şekeriňizde iýip-içip bilýäňiz, emma Amerikada bul bolanok, sebäbem bärdäkiler haly ulananok öýde. Meselem, biziň öýümizde-de bir ýa iki sany haly bar, olam stoluň aşagynda durýar, Oturyp bolanok gynansakda ýerde. Üçünji, Garyndaşlaňňyza ýatymlyk, gezmäge gitmek. Türkmenistanda edip bilersiňiz, emma Amerikada beýle zat ýok. Diňe özleri üçin ýatara oturara ýer bar, şoň üçin kän ýatymlyk myhman alanoklar. Garaz, bu wideo göwnüňize ýarandyr diýip umyt edýän. Indiki wideolarda görüşýänçäk hoş sag boluň, saglykda görşeliň. Paka-paka!